סאו מענטשן פרעגן מיר וויאזוי מאכט מען א קאמפאני? סאו די ענפער איז, פערסיסטענט ענד קאנסיסטענסי, דזשאסט דא די סעים טינג עגעין ענד עגעין ענד עגעין, אויבער ענד אויבער ענד עגעין, און עווענטשעלי סאמטינג וויל העפען אבאוט איט. וואס איז גוט פארן קינד צו נישט גוט פארן קינד קען מען דיסקאסען נאכדעם, די שלאגן חלק טאר נישט געשען. כ'וויל נישט אריינרעדן פאר יענעם, כ'בין זיכער אז זייערע חשוב'ע אידן האט מסתמא אסאך אסאך מעלות וואס איך האב נישט, באט א דאקטער קען העלפן דארטן ס'מוז מעך זיין. וואס זאגסטו וועגן די זאך פון וויינען, און אסאך מענטשן האלטן זיך איין פון וויינען? מען רעדט פון דא די הייליגע שטיבקע פון קרית יואל, שטיבקע פון קרית יואל, יא, די היינטיגע שטיבקע, צדיק, קיינער איז נישט אינטערסירט צו וויסן אז א מעשה האט זיך געענדיגט ביי הבה לא עשו לי פארן עליה רבה. שלום וברכה וואס מאכן אידישע קינדער? אונז זעמער נאכאמאל דא, דעמאל ס טוישט מען פון צוקיפקע רופט מער עס ראונד טעיבל, אונז האמער דא אונזער חשובע געסט, מען דארף פאר קיינעם נישט פארשטעלן גלייב איך, ר' אברהם ברייער, עה ב, בלשון חיבה, שלום עליכם וואס טוט זיך, דוד טאמארינץ גאבי, זייער זייער נישט א באקאנטע איד, און ער דארף זיך צוריקן די מייק דארטן, בקיצור המעשה, אברהמי זיץ מיר דא און אונז שמועסן, וואס איז נישט קיין אינטערוויו, אונז גיימיר צוזאמען שמועסן, ס'איז דאך יעצט די צייט פון וויאזוי הייסט עס, נו, די דריי וואכן, יא, באלד איז תשעה באב, און מ'דארף דאך וויינען די טעג. וואס זאגסטו וועגן די זאך פון וויינען? און אסאך מענטשען האלטן זיך איין פון וויינען. ס'איז א פראבלעם, ניין? א פראבלעם? קודם כל וואלט איך זאגען אזוי מענדי, און איך בין זיכער פאר די וואס קענען מיר אביסל ווייסען אז איך האב זייער סאך פרענדס, איך האב נישט קיין אין פארטיקעלע איין פרענד, אבער מענטשען ווייסען אז אונז זעמער זייער זייער נאנט דורך אויס די יארן, דאס דייטש איז נישט איך דו, אונז זעמער עלטער אין יארן, ביסט אסאך יונגער ווי מיר, אבער מיינע קינדער און אייניקלעך ברוך השם, איך האב פונקט יעצט געטראכט אויפן וועג אריין אז ס'איז דא א פיקטשער פון מיין הויז נאך איך האב געוואוינט אין סקווער,

און אונז האמיר געשמועסט, יענער איז א טאף גיי, ער טוט און עקסערסייז, א געבויטע מענטש, און צום אנגעקומען צו די קאנווערסעישאן וועגן וויינען, עקזעקטלי וואס דו פרעגסט יעצט, האט ער מיר געזאגט אז דו פרעגסט פון א מענטש, מעיל אדער פימעיל, מאן אדער פרוי, ווער איז מער עמאשענעל, ווער קען זיך ווייניגער איינהאלטן פון וויינען, איז די וועלט וועט ער זאגן א פרוי, א פרוי קען זיך נישט איינהאלטן, זיי וויינען פון יעדע קלייניקייט, ס'גייט זיי פיל זאכן שווער, צו איך האב נעכטן געהערט די הייליגע שפעטיווקע האט געזאגט אז נשים דעתן קלות מ'דארף זיי לאזן אין די קיטשן, אבער כ'מיין צו זאגן איז די גאנצע מסודר. מיינסט צו זאגן נישט ער מיינט נישט די שפעטיווקער די שפעטיווקער, מ'רעדט פון ער דא, די מיינט די הייליגע שפעטיווקע פון קרית יואל, שפעטיווקע פון קרית יואל, יא, די היינטיגע, די היינטיגע שפעטיווקע, איז למעשה האט ער מיר געזאגט אז באמת אין סטאדיס מענער זענען מער פראון צו וויינען, פרויען האבן א שוואכערע צייט עס צו באהאלטן. אה, זייער גוט, זייער גוט. ענגליש, איך קען דיר ווייזן דעם סטאדי. יעצט פרעגסט מיר, איך בין באמת אן עמאושענעלע מענטש, און איך האב, איינע פון די וועגן וויאזוי איך גיי דורך מיינע זאכן איז, אז איך בין קעירלעס, אבער אויף א זאך וואס איך קעיר בין איך עמאושענעל. סאו איך האלט אז וויינען איז מודי געזונט, און איך האב עקטשולי ליב צו וויינען, אויב ס'פעלט זיך אויס, נישט סתם אין די וועלט אריין זיצן און קיינמאל וויין, אבער א ווארעמע ניגון, צו א א שטארקע זאך, יא. וויינען באמת כ'על דיר זאגן, און זאג מיר צו ביסט גערע אברומי גבי, אממ, קודם ס'געט ארויס די עמאושענס ערשטנס, און צווייטנס כ'זע ביי מענער זע איך עס זייער שטארק ווען מ'טראכט פון די ווען מ'רעדט פון די קינדער אדער ווען בעיקר פון די קינדער, דעמאלטס וויינט מען די מערסטע, ווייל דארטן איז די מאוסט אמאנט סך כרכים אב על בנים, יא, פשוט שכרכים אם אם על בנים, די פרוי טראכט פון די יעצט, די מאן טראכט פון די נפש פון די קינד, די פרוי טראכט א קינד פאלט אראפ, ער צוזעצט זיך, איי אויב ער צוזעצט זיך יעצט גייט עס באלד זיין, קען זיין ער גייט זיך אויסלערנען עפעס שפעטער, אבער וואס א חילוק ס'איז דא יעצט, סאו מ'דארף האבן ביידע. סאו איך געדענק אמאל איך האב געשריבן א בריוו וועגן מיין זון, כ'האב נאך די פעיפער אינדערהיים, ס'נאס, ס'איז נישט נאס היינט, באט ס'זעהט אויס ממש מ'זאגט דער יענעמ'ס עפעס א צדיק'ס תהלים, ס'איז געווען נאס, ממש אזוי זעהט עס אויס, איך רעד דא פון ס'איז שוין אפאר יאר צוריק געווען, בקיצור כ'בין אריבער די פעיפער, מיין פרשה, נישט קיין פרשה, כ'מיין צו זאגן בקיצור. אן עפיסאוד. און און כ'האב דעמאלטס געשריבן א בריוו וועגן מיין זון, דאס איז געווען די עיקר וואס האט מיר געדאגה'ט אין א גרויס חלק. כ'געדענק נישט איך זאל האבן געוויינט אזוי ווי דעמאלטס. שטאנען געשריבן א בריוו, דריי פעידזשעס, וועגן מיין זון. כ'קען עס נישט איבערקוקן, כ'טאר עס נישט איבערקוקן.

מענדי גייסט זיך ווייזן א מין המצאה דו הערסט? דו האסט עפעס א טייטש דערויף שטעלן? לאמיר הערן די פאפ פון די וויין. Wow דער זעט נאר פון קוקן אויף דעם. כ'האב דיר איבער זאגן נאכאמאל. כ'האף ס'גייט אריבער גיין מיין טעסט. אונז גיימער דאס געוואר ווערן, איך וועל לאזן דיר מאכן די טשויס אזוי ווי כ'וועל לאזן יעדע איינציגסטער מענטש זאל באמת טרייען א ריפרעשינג וויין, אבער רויט דאס בעסטע אויף דאס בעסטע, אדרבה. סאו דו האלטסט דאס גייט ריפלעיסן מיין גרעיפ דזשוס? יו וויל טעל מי. איך גיי דיך נישט זאגן ווייל איך האב אייביג א שיטה, איך זאג נישט פאר מענטשן וואס צו טרייען, איך זאג פאר מענטשן טראסט יור אוין אינטואישן, טרינק וואס דו האסט ליב ביקאוז דו האסט עס ליב, נישט ווייל איינער זאגט דיר אזוי. דאס איז מיין שיטה. א גוטע שיטה. קען ער גיין. געב נאר א קוק קודם אויף דעם קאליר. ביסיידס די איידיע אז דאס איז א טשילד וויין וואס גייט אוועקנעמען די שוועריקייט און די העווינעס פון די וויין, גייען מיר נישט דא זען די קאליר, א שיינע ביוטיפול רויטע וויין. די קאליר איז סעטיספייאינג, איך מוז דיר זאגן. ביסט רעדי? נישט סתם. גיי נאר מאכן א ברכה. איך בין רעדי. ברוך אדלער פון וואויל האבן. אורי פרי הגפן. נמשל פירם יא? בין איך משקר? כ'האב איבערגעקוקט א ווידיאו, מיין שוועסטער האט געכאפט א ווידיאו פון א האלבע שעה בין איך משקר? כ'וויין נישט באט כ'הייב אן רעדן פון מיין זון.

און ער זאגט מיר טאקע די זעלבע זאך יעדע מאל איך שרייב א בריוו הגם איך רעד צו מיינע קינדער וואס זענען דא וואוינען מיט מיר רעד איך צו זיי און עס איז נישט די זעלבע זאך אבער די בריוו וואס ער ער שרייבט זיי א בריוו צו קענען וויסן אז עט סאם פוינט ווען זיי קומען צוריק אדער וועלן זיין מיט זיי צוזאמען עט ער קענען ווייזן איך האב דיר נישט פארגעסן און איך האב יא געזאגט און איך האב געטרייט דיך צו זען. איך האב דיר געטרייט דיר צו זען איך האב זיך געמוטשעט און דו ווייסט פון וועם איך רעד באט איך האב זיך געמוטשעט און איך האב עס אבער אפגעשריבן יעדע מאל שרייבט ער אראפ א קליינטשיגע בריוו און עס איז נישט קיין גרויסע שורה עס איז נישט קיין לאנגע זאך און ער זאגט מיר יעדע מאל איך זעץ זיך אוועק שרייבן נעמט עס מיט צאם די גאנצע עמאושענס און ס'מאכט מיר מודיג. יא ווייל אסאך מאל, דו עסט מסתמא וויסן פון דעם גבי אויכעט, אסאך מאל איז דא וואס מ'זאגט פארן קינד, לאמיר זאגן ווען ווען ס'איז דא א גט פרשה, ס'זאל זיך קיין קיינער נישט מאכן, ס'איז דא אבער כ'האב א חבר וואס ער זעהט נישט זיין זון שוין פאר צוואנציג יאר, וואס צוואנציג, ניין נישט צוואנציג, צוועלף יאר, און לפי עניות דעתי האלט איך דארף מען, ס'איז מיין מיינונג אז מ'דארף טון אלעס אין די וועלט צו זען א קינד, ווייל ס'קומט אסאך מאל א פוינט וואס אדער צוהארגעט עס די, לאמיר זאגן איינער האט חתונה נאכאמאל יא? און. די קינד איז נאך צו קליין צו פארשטיין צו קוקן. די קינד איז צו קליין און מ'הארגעט זיך און מ'רייסט זיך, ביידע זייטן, די אייגענע מערידזש ווערט צוהארגעט, שטייטס איך מיין דארף מען זען איז עס די טובה יעצט אז מען זאל זיך רייסן און ס'זאל צוהארגענען די צווייטע מערידזש, אדער איז די טובה יעצט צו זאגן אקעי כ'בעק אף? ס'איז א גוטע קוועשן אברמי. ס'איז זייער א גוטע קוועשן, כ'על דיר זאגן, די איינציגסטע פוינט, איך בין נישט געווען קיין, כ'האב קיינמאל נישט געוואקט אין די שיך, סאו ס'איז מיר זייער שווער צו פיל, נישט זייער שווער ברוך השם, אבער פון די ביסל וואס איך זע וואס געשעט און מעשות וואס מען הערט און אביסל עסקנות, די עיקר נושא איז איז די רייסן און זיך הרג'ענען, נישט אלעמאל איז געזונט צו זען ביידע קינדער, נישט אלעמאל איז עס די אפערטוניטי, מיינונג איז, כ'האב דיר געגעבן א קעיס אין פוינט, סאו אונז קען מיר איינער, א בחור, ער איז צוויי און צוואַנציק יאר, ער זיינע עלטערן האבן זיך געגעט פאר ער איז געווארן ווען ער איז געבוירן בעיסיקלי די בריסט איז די לעצטע מאל וואס זיין טאטע איז געווען דארטן איז און באטאג געמאכט זענען געווען ניינצן צוואנציג יעריגע חברה איין קינד באטאג געמאכט אז איך קען נישט קיין געלט איך זעה נישט דעם קינד ס'וועט זיין וואס ס'וועט זיין און פערטיג ס'איז יעצט צוויי און צוואנציג יאר שפעטער און ער האט א משונה'דיגע שטארקע קשר מיט זיין טאטע ער שמועסט מיט אים ער רעדט מיט אים אן א דעילי בעיסיס און די קשר איז געשען פון א סעקונדע צו א סעקונדע געבן אזוי ווי א פרעג די וואלסט געוואלט האבן שייכות מיט אים יא פארוואס נישט טאטע איז א גוטע מענטש די מאמע איז א גוטע מענטש, ער איז א גוטע מענטש, דו קענסט אים גוט, און זיי און זיי שמועסן סתם א חיים פערטיג איז. עסטו מיר זאגן ס'איז געווען אזא רו? כ'ווייס נישט. עסט מיר זאגן אז די הארץ האט נישט געצויגן פארן קינד און פארן טאטן דורכאויס די יארן? מסתמא יא, אבער לטובת די נייע משפחה און די נייע משפחה און אז ער זאל קענען אויפוואקסן א געזונטע קינד איז געווען פיין, אבער די חלק וואס האט דא נישט געווען וואס האט נישט געמאכט די זאך, מ'רייסט זיך נישט, מ'הארגעט זיך נישט, פאר סאם ריזען אין אונזער סאסייעטי כ'פלעג היינט אמאל דזשאוקן מיט מיין ווייב, טאמער אונז גייען מיר זיך גט'ן, איז, און דו ווייסט וואס מ'רעדט ביי מיר אין שטוב, סאו כ'קען עס זאגן, סאו טאמער אונז גייען מיר זיך גט'ן חס ושלום, דאך כ'בין שוין היינט, דאך כ'בין שוין היינט א זיידע, יא, ס'גוט, אבער, אבער, עטס בלייבט צוזאמען. אבער, אבער, מ'גט זיך נאר מיט איין תנאי, אז דו דארפסט אמאל האבן א בעיביסיטער, רוף מיך, איך העל בעיביסיטן. באט טאמער דו קענסט מיך נישט רופן צו זיין די בעיביסיטער אז איך קען דיך נישט רופן צו זיין די בעיביסיטער איז טייטש איז אונז זעמער נישט בשלום און רייסט זיך ארום דאס איז די פראבלעם אונזער סאסייעטי האט זיך אונטערגענומען א מין זאך אז מען דארף זיין צושלאגן די צוויי משפחות קענען זיך נישט צוזאמקומען מען קען זיך נישט שעיקן הענט פארוואס וואס איז גוט פארן קינד צו נישט גוט פארן קינד קען מען דיסקאסען נאכדעם די שלאגן חלק טאר נישט געשען איך בין נישט גרעסער ווי דיר איך בין נישט מער ווי דיר איך בין נישט ווייניגער ווי דיר און די לעבן איז זיך אזוי קורץ. סתם ארויס שמייסן צוואנציג יאר פון א מענטש'ס לעבן על לא דבר וואס האט מען דערפון? הונדערט פראצענט און נישט נאר דאס, זאלן עלטערן וויסן, איך זאג עס אין די מייק, אין די קעמערע, עלטערן זאלן וויסן, די נעמסט דיין קינד פאר א שטעקן, צו ס'איז פון די טאטע זייט צו פון די מאמע זייט, העסט ביטער חרטה האבן, ביטער איז נישט די מילה, די קינד ווערט אכצן, ער בלייבט נישט קליין, סאך מאל זעט מען א פיצי בעבי, ער איז זייער קיוט, קוק די פיקטשער צוואַנציק יאר שפעטער, ער איז א ריז, דיין זון גייט גרויס ווערן און ער גייט דיך שפייען אין פנים, דיין זון, דיין טאכטער, פארוואס דו האסט אים איינגערעדט, אויף די אנדערע זייט אז יענער איז א רשע, א משוגענער, ער וויל נישט די חשבון, בשעת עס איז שטותים ועוולות, שטותים ועוולים, נישט עוולות, אייגענע אינטערעסע, האסט געמאכט פאר אייגענע אינטערעסע. יא, און דער קינד גייט אלעס אויסגעפינען, ס'איז נישט קיין זאך וואס גייט בלייבן באהאלטן, סאו ס'איז א זאך וואס ס'איז פאר די יעצט, און גייסט נישט געווינען די פייט אין די ענדע, און ס'האט זיך אסאך מאל אויסגעשטעלט דאס אז ווער ס'האט זיך געשלאגן אז די צווייטע זאל נישט קענען זען. יא, אבער וואס קיינער זוכט זיך נישט צו שלאגן, יעדער האלט אז דארטן איז א עקסעפשאן, ביי אונז בין איך גערעכט, קיינער מאכט נישט קיין לשם יחוד אז איך גיי מיר יעצט שלאגן און הרג'נען מיינע קינדער. אבער ס'קומט צו א קינד און נישט דא איך בין גערעכט, דו ביסט נישט גערעכט, ס'איז דא וויאזוי חנוך לנער על פי דרכו, און וויאזוי מ'דארף אויפציען א קינד, אירעלעווענט צו דאס איך רעד איך רעד דאס מסביר זיין איך רעד דאס מסביר זיין אביסל אנדערש סאו מענטשן פרעגן מיר אסאך מאל וועגן ביזנעס סאו אין דזשאן טו גאו ס'איז שוין איבער צוואַנציק יאר די קאמפעני סאו מענטשן פרעגן מיר וויאזוי מאכט מען דערפון וויאזוי מאכט מען א קאמפעני סאו די ענפער איז פערסיסטענט און קאנסיסטענסי דזשאסט דא די סעים טינג עגעין און עגעין און עגעין אויבער און אויבער און עגעין און עווענטשעלי סאמטינג וויל העפען אבאוט איט און די זעלבע עקוויוועלענס האב איך ליב צו זאגן אביסל אנדערש ווען א מענטש מאכט טריקס, יו קאט קארנערס, עווענטשעלי איטס גאנא קעטש אפ טו יו, מיענינג דעם איי אר עס טשיט וואס האסט געמאכט דארטן אין טווענטי עלעווען, עט סאם פוינט איטס גאנא קעטש אפ טו יו, די אנלי וועי איט דאזענט קעטש אפ טו יו איז חלילה וחס אויב א מענטש שטארבט יונג און ס'נישט דא ווען צו קעטש אפ, און די סעים טינג גייט מיט קינדער, קינדער ע ז זענען זיי מודי קלוג צו שמעקן די די ליגנט וואס ליגט אונטער דעם, אבער מאר אימפארטענטלי, טיים וויל טעל, מה שלא יעשה שכל יעשה הזמן, און ווען דעם קינד ווערט אַכצן יאר שפעטער זעהט ער אז פאר וואטעווער ריזענס מיין מאמע האט מיך גענומען פאר א רייד על לא דבר, און זי האט מיך גענוצט פארן דערשטעקן, און ס'פארט אדער צו אן צוריק, ווייסע ווערסע, יא, אדער צוריק, יא. היינט איז נאך אלץ אבער דא אזא זאך, היינט איז שוין בעסער, מיינט עס אז מאמע איז טייל דער גאנצער זיך שלאגן. איך קען סטאריס ווי איך ווייס איינער, איך זאג דיר איך ווייס איינער וואס זעהט נישט ער האט נאכנישט געזעהן זיין קינד, מען רעדט שוין דא פון צוועלף דרייצן יאר ער האט נאך אפשר מער אפילו, ער האט נאכנישט געזעהן זיין קינד, ער האט זיך גע'גט ממש פאר זיך סעפערעיט ממש פאר געבוירן געווארן, ער האט געגעבן א נאמען אין בית מדרש, ער האט אבער נישט געזען זיין קינד. אבער וואס איז דא דער ריר? וואס טענה'ט די אנדערע צד? וואס. זיי ווילן נישט זיי האבן עפעס א טענה אדער סתם אזוי? עס איז נישט געווען מיט דעם. נישט געווען מיט דעם. עס ווערט שוין פיילס מיט פיילס מיט זאכן. די סיבה וואס מען האט זיך דעמאלטס נישט געקענט זעהן ווייל זיין בעיבי ב ב און נאכדעם האט ער נישט געצאלט קיין טשיילד סופארט נארמאל און נאכדעם האט ער נישט געטוהן דאס. עס ווערט שוין פיילס מיט פיילס מיט פיילס. יענער האט אלעס געטוהן וואס ער האט געדארפט טוהן און ער האט געטוהן א דעסיזשן, איך האלט אז א קלוגע איד, און אזוי געמאכט די דעסיזשן איז א שטארקע זאך, מ'האט געטרייט באט קענסט זיך נישט צוהארגענען יעצט, די גייסט צוהארגענען דעם קינד און די אייגענע לעבן, פארשטייסט איך זאג? אבער אזוי ווי איך זאג, די אנדערע זייט דארף וויסן, קען זיין די טאטע האט אויפגעבעקט אדער די מאמע,

עט ער אויך זאגן אז יענער איז נישט גערעכט אדער יענער איז נישט דא. דאס מיינט אז אויב איז ער א נארסיסיסט זאגט ער אזוי אדער. יעדער איז בייעסד פאר זייער זאך. ביסט בייעסד צו הרג'נען דיין קינד? כ'וועל דאס עקספלעינען אנדערש. די אימפארטענס ווען מ'איז צוויי און צוואַנציק יאר אלט, סאו די די ווייסט דאך דאס אליינס, ביי צוויי און צוואַנציק יאר אלט וואס איז דיר געווען וויכטיג דעמאלטס, היינט ווען מ'איז צען יאר עלטער, כ'ווייס נישט ווי אלט דו ביסט באט בערך דארטן, איז עס שוין נישט וויכטיג. ס'איז שוין נישט וויכטיג אינגאנצן נישט די אימפארטענס דו האסט געהאט ביי די פֿינף און צוואַנציק, דו ווערסט פֿינף און דרײַסיק, ס'איז שוין נישט וויכטיג די אימפארטענס האסט ביי די פֿינף און דרײַסיק, ביי די פֿינף און פֿופֿציק, דו ווערסט מער גרעסער, ווערסט א גראון אפ און דו פארשטייסט מער, ווערסט מער ירא שמים, וואטעווער די קעיס איז, דו ריעלייזסט ס'נישט וויכטיג. די סיבה וואס מ'האט זיך אפגעמאכט ביי די צוויי און צוואַנציק איז ביי די פֿיר און צוואַנציק, ביי די פֿיר און דרײַסיק, איטס אירעלעווענט באט יו קענט טורן איט בעק ענימאר, איטס אווער. ס'געענדיגט. האסט שוין געמאכט דעם מיסטעיק, האסט שוין צוריסן דעם זאך, און און יעצט עס צאמצושטעלן נאך אזויפיל יאר איז איז דאס. די דעמעדזש איז דאן. דעמעדזש איז דאן. אבער דיך איידער צוריקשלעפן צו א צווייטע זאך, האסט פריער געפרעגט וועגן די וויינען יעצט בין המצרים צו תצל דא די ניין טעג מיט די גאנצע מעשה, איז איך געדענק ביי מיין טאטע, און מסתמא ביי דיין טאטע אויך, איז תשעה באב אין די הלכה שטייט דאך אז מען דארף זיין דארף זיין צובראכן, מען דארף זיך מעגן מיטפילן מיט די חורבן בית המקדש, און מיין טאטע איז ירא שמים און איז א ערליכע מענטש אז ער גייט מיט די הלכה, איך שטעל מיך פאר ביי דיין טאטע על אחת כמה וכמה, איז תשעה באב איז ער געווען, איך קען נישט זאגן ער איז געווען אין א בעד מאד, וואס מען וואלט עס גערופן אין צוואנציג טווענטי פייוו, באט ער איז געווען אין א בעד מאד.

עס טוט א באט קוק אהער, די שאלה איז, דאס איז אויך, איך ווייס נישט צו ס'איז א רבנישע שאלה צו נישט, מ'גייט דאך אריבער אזוי אסאך היינט, די שאלה איז צו מ'דארף, צו איז די אייגענע תשעה באב איז גענוג, מ'קען עס, ס'איז אזוי ווי מ'רעדט פון די צווייטע וועלט מלחמה תשעה באב, מאכט נישט אויס, די אייגענע תשעה באב איז תשעה באב, מ'דארף נישט, דארפסט נישט הערן נאך צרות און נאך זאכן, יעדער גייט זיך אריבער זיין פעקל.

איך מיין מען זאגט נאך פון סאטמאר רב אז ווען דו זאגסט פאר איינעם עפעס און ער האט נישט קיין השגה דערפון, דו זאגסט פאר איינעם, לאמיר זאגן, לאמיר איך דיר געבן אן אייגענע משל, איינער לאמיר זאגן עס ער האט געהונגערט פאר יארן און דו געסט אים א טעלער רייז, ער האט זיך ממש מחיה זיין מיט די רייז. דארפסט אים זאגן אז טשאקלעד, נישט טשאקלעד, דארפסט אים זאגן אז א שטיקל סטעיק איז בעסער, האט ער אנגע. כ'דארף נישט, לאז מיך אפ מיט סטעיק, כ'בין גוט מיט די רייז, ביסט משוגע? די ז ל האט נישט קיין השגה פון קיין סטעיק, סאטמאר רב געזאגט אז אונז האבן דאך נישט קיין השגה אפילו וואס ס'גייט זיין דעמאלט, סאו פאר דעם אסאך מענטשן ווארטן, ווייל שוין קוק ווי גוט ס'איז יעצט, די רגע דארטן זיין, יא די רגע דארטן זיין. העסטו זעהן וואס ס'וועט זיין. באט יא. סאו לאמיר דא גיין ווייטער. אוודאי זיי מינען בטוחים. מינען בטוחים דאס איז די קינץ יא. ווי דיך יענער געזאגט אז משיח זאל קומען גלייך נאך ער מאכט חתונה נאך איינער האט זיך אנגעגרייט א חתונה די הערסט איך ווייס דארטן אפאר מיליאן דאלער האט אים איינער געפרעגט ווילסט משיח זאל קומען יעצט?

כ'מיין איך דארף נישט, בקיצור מ'דארף זיך נישט פארשטעלן דערוועגן, יעדער ווייסט עס, און ביסט געליגן אין דעם, יא? האסט געלעבט אין דעם אפאר יאר, יא? איי לאווד איט. אפאר יאר? די הויז איז גענומען צו בויען פערציג חדשים, פערציג חדשים, אבער פון אנפאנגען די פראסעס, ביז, קודם דארפסט דאך וויסן ווי דו ווילסט וואוינען, און וואנס דו ווייסט שוין ווי דו ווילסט וואוינען, איז דארפסט דיך טרעפן א פלאץ, א לאט, א הויז, און נאכדעם דארפסטו באקריגן די פערמיט אראפצואווארפן די הויז, דאס איז גאנץ גרינג, און נאכדעם דארפסטו באקריגן די פערמיט צו קענען בויען, אונז האבן געדארפט באקריגן וועריענסעס אויכעט, כאטש אז דו בויסט אביסל מער ווי די די די הלכה לאזט, דארפסטו גיין פאר די וועריענסעס, דאס נעמט אויך אפאר חדשים, די בויען אליינס האט אנגענומען פֿערצן חדשים, אבער איך געדענק ווען איך האב גערעדט דעמאלטס מיט מיין בילדער, איז איך האב אים געזאגט איך וועל דיר טרייען צו טון אפאר זאכן, און איינע פון די מעין זאכן וואס איז געווען אויף די ליסט, כדי צו קענען, איך האב געוואלט אראפרוקן די פרייז אביסל, אבער כ'האב אים געזאגט אז די איינציגסטע זאך איז, איינע זאך וואס האלט אויף בויען א הויז איז די דיסיזשען מעיקינג, און דאס זיך דערטרייען צו מאכן איז דיסיזשענס זאלן זיין טשאפ טשאפ, און אין מיין קאפ האב איך מיך געפראגרעמד אז די אייבערשטער איז גרויס, און די אייבערשטער איז גוט, און די אייבערשטער האט אלע געלטער אין די וועלט, איך האב נישט ליב האבן מיין קיטשען, עלעך עס איבערמאכן, סאו כ'מוז נישט יעצט מאכן א דיסיזשען, מענטשן נעמען זיך צייט צו מאכן א דיסיזשען ווייל זיי מיינען זיי מאכן יעצט א דיסיזשען פאר לייף, ס'איז אקעי, מאך נישט קיין דיסיזשען פאר לייף, און ברוך השם איך דארף נישט איבערמאכן די קיטשען, איך דארף גארנישט איבערמאכן. איך ווייס יעצט איינער וואס. איינער האט איהם באשטעלט פאר עפעס, ער וויל איהם באשטעלן, סא יענער מאכט די איווענטס און די דער וואס האט איהם באשטעלט מאכט פראגרעמס, און ער ישוב'ט זיך שוין, דער וואס מאכט די פראגרעם, פאר אפאר וואכן צו ער זאל איהם נעמען צו ער זאל איהם נישט נעמען, יעדן טאג זאגט ער

ס'איז א לייף דעסיזשן אדער ס'איז א מעידזשער דעסיזשן אדער כ'האב נאר די איין הונדערט דאלער און אז איך נוץ עס אויס, ווען די פאנגסט אן צו טראכטן איז דער וואס האט געשיקט די הונדערט וועט שיקן נאך א הונדערט און ס'איז נישט קיין לייף דעסיזשן די אלע מיני זאכן איז אדער ווען ס'קומט צו שידוכים ס'איז א לייף דעסיזשן און ס'איז א עקספענסיוו דעסיזשן אז די קענסט אויפהייבן די הענט סאם האו און עס מ'זעט עס איבער און איבער און איבער אז די אייבערשטער פירט דיך נאר אז דו זאלסט אויסקוקן ווי דו מאכסט די דעסיזשן באט דו מאכסט נישט די דעסיזשן און פרעג דיין עלטערן און זאלן דיר זאגן דאס.

ניין ניין ניין אדרבה איך בין דא צו הערן נישט צו רעדן. ניין ניין איך האב יא געוואלט צו הערן. די ווארט איז אז ווען א מענטש נעמט עס און ער מאכט א פלאר און א סילינג ס'טייטש אזוי פלאר איז בעסיקלי איז וואס די ערגסטע און וואס די בעסטע און נאכדעם פאנגסטו צו זאגן איז אקעי דאס קען איך נישט ווייל דאס גייט זיין קאטאסטראפיע דאס וואלט געווען מורא'דיג און ס'איז און די ברענגסט עס צאם אין ביטווין ביז ס'קומט אן צו א געזונטע מידיען א געזונטע מיטן און דעמאלס אויב ס'פאלט אריין אין דעם בין איך גוט כ'רעד נישט יעצט פון שידוכים שידוכים האט די אייבערשטער א וועג צו מאכן דיך פילן לייק

איך מיין כ'זיך שטערן מיין טאטע הי דידנט סיין אפ פאר דיס כ'מיין צו זאגן אבער כ'זעה עס ביי מיר אסאך מאל אפילו ווען ס'קומט צו די מין זאכן פון בטחון איך בין דאך ווער איך בין באט ס'דא געוויסע זאכן וואס איז אריינגעבאקן וויבאלד מיין טאטע איז דאך א דערהויבענע איד כ'האב עס געזעהן ס'איז געווען א פשטות. האסט געלעבט מיט דעם? דו ביסט אויפגעוואקסן אין א מודי יוניק שטוב, איך וויל נישט סתם ליינען דאס ביקאוז דיין מאמע איז געווען זי געראנט א הויז.

דרײַצן. שוין. איך בין דער צוועלעפטער פון דרײַצן קינדער. איך פלעג אלץ פרעגן, וואס גייט, וויאזוי קען מען, מען האט אזוי סאך קינדער, מען האט גע. איך האב זיך שפעטער געכאפט, מענדי, זיי שטיל, דו וואלסט נישט דא געווען. איך בין דער צוועלעפטער פון דרײַצן. זיי געבן אויף ביי זיבן. דו וואלסט נישט דא געווען. זיץ. יונגערמאן ווילסט דיך אוועק זעצן דא? גאנץ כלל ישראל וואלט דיר ליי. נישט געווען קיין מענטש די יונגע. האט געפעלט א גרויסע זאך. סאו בקיצור המעשה ווי האלט מען דא? יא עט סאם פאר. סאו דו האסט ענדזשויעד דיין הויז יא? איך האב ענדזשויעד די. ענדזשויעד צו בויען די הויז. באט אגעין ס'איז אויך געווען אין א צייט, איך וויל הערן די קשיא, ס'איז אויך געווען אין א צייט ווי איך האב נישט געבויט ווען איך בין געווען יונגער, איך האב אריינגעמופט מיין ערשטע הויז ווען איך אריינגעמופט ווען איך בין געווען פֿיר און צוואַנציק יאר, איך האב געקויפט מער אר לעס א רעדי ברענד ניו הויז, און נאכדעם ביז איך בין געווארן פֿערציק האב איך נישט געפאלגט. איך האב נישט פאר קיינעם, איך בין געווען א קינד דעמאלטס, קליין קינד. ווען כ'האב געקויפט? יא, מיין כיתה מ'איז אנטלאפן פון חדר. איין טאג איז מען אנטלאפן פון חדר. א קלאס איז אנטלאפן פון חדר. אנטלאפן, מ'ווייסט נאכנישט וואו מ'לויפט, אבער קודם גייט מען אהיים.

אלס די פאן פון די בויען און די גאנצע משפחה איז געווען אינוואלווד, מיינע איידעמער, מיינע קינדער, ס'איז געווען, דו ביסט דא, האסט געזען מ'זיצט ביי די טיש און מ'קראצט און מ'מאכט און ריקט דאס ריקט יענץ, פאר די חרוב וואלט איך עס איבער געטון עני דעי אוו די וויק, ביז יעצט ווען איך בוי ווען איבער איבער מארגן, ווען איינער קומט צו מיר היינט זאגט מיר איך גיי דיר כך וכך מוו דיר ארויס פון דא נעקסטע וואך און איך דארף איך דארף עס איבער בויען, וואלט איך בעיסיקלי געבויט די זעלבע זאך, אפשר אפאר קלאזעטלעך דא, כלומרשל אין די ספרים שטוב איז דא דארטן די צאמלייג בענקלעך ווייל אמאל דאווענט מען דארטן מנחה, כ'האב נישט עכט קיין קליידער ווי צוזאמנעמען, דארף מען עס אלעמאל אראפטראגן און ארויפטראגן, אזא קלייניגקייטן, אדער אין די מקווה וואלט איך צוגעלייגט עפעס א שטיקל, ס'איז דא די די לאנגע זאכן וואס מ'נוצט ווייסט ארויסצוכאפן א האלבע בארד, וואלט איך געמאכט אפשר א קלייזלטל אזא מין סארט זאך, אט קלייניגקייטן וואס כ'וואלט געטוישט, ממש קלייניגקייטן. אה, ווען דו בויסט יעצט די הויז וואלסטו געמאכט די זעלבע זאך? די זעלבע זאך. אקוראט. האסט ליב די געגנט דארטן? כ'האב זייער ליב די געגנט, כ'האב ליב אז ס'איז זייער נאנט צו סקווער, ס'איז פֿערצן מינוט צו וואקן קיין סקווער, כ'האב די שטיבל דארטן, ס'איז נאנט צו מאנסי, מיין טאטע וואוינט אויפן גאס, מיין ברודער וואוינט אויפן גאס, מיין טאכטער וואוינט אויפן גאס, רב שיק איז דארטן אראפ די ראוד, איז זייער געשמאק, און איך האב מיך, כ'האב די מענטשן דארטן, פארשטייסט די גאנצע מעשה, יעצט וואס איז די נעקסטע פראדזשעקט? סאו מ'הויפט די נעקסטע הויז נעקסט צו מיר, מיר בויען אזא דופליקעט, אזא, פאר מענדי, פאר מענדי, א סווימינג פול, א שוויץ, א באולינג עלי,

מיין טאטע איז שוין באלד אכציג יאר אלט און ער וויל זען די אייניקלעך. סאיז אינטערעסאנט, אינטערעסאנט, סתם אגב, כ'האב געזען ס'גייט ארום די צעטל אז די גייסט האבן די שפעטיפקער. די הייליגע שפעטיפקע. די שפעטיפקע גייסטו האבן ביי דיר אינדערהיים. ווי? וואס? ווען? וואס האסטו מיטן שפעטיפקער זאל געזונט זיין. איך האב די זאגן. אברמי האט א אפענע נאז וואס איז. איך האב באט מיין נעפיו שלומי שפריי ער איז נאכגעלאפן סאו די שפעטיפקע האט א גאבע, ליפא, א בחור'ל. און ער האט אים געכאפט אויפן טעלעפאן כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי און דאס. איך גיי דיר זאגן דעם אמת פארוואס ווי ס'האט מיר געכאפט אים צו רופן. איך האב לעצטנס געזעהן ווידיאוס דא און דארט ווי ער שטעלט זיך מורא'דיג שטארק, אפשר נישט אלעמאל אפשר עקספלעינט ער עס וויאזוי אין טווענטי טווענטי פייוו דארף מען עס עקספלעינען מיט ליבשאפט און ארומגעקאלעט און ארומגעפיקטשערט, אבער ס'איז פארט מיט די תורה. ער רוקט זיך נישט פון די תורה. און פאר א מענטש וואס, איך ווייס אז ס'דא וואס האבן אים ליב ווייל זיי האבן אים ליב נאטירליך, איך ווייס אז מענטשן האבן אים ליב ווייל ס'איז אביסל פאן און ס'קומט אבער אזא מענטש קרעדיט. און כ'האב געזען ווידיאוס, כ'האב געזען א ווידיאו למשל ווי ער שניידט אפ איינעמ'ס בראשית, שניידט אפ איינעמ'ס טשופ מיט א גאנצע שמחה, וואס טייטשט איז אז יעדער מענטש האט זיך גוטס אין זיך, און די מער גרעסער מען ווערט, ווי למשל אין ענקער קעיס, ענק זענען פאפולער מענטשן, ענק האבן היינט א גרעסערע אחריות אין כלל ישראל ווי עטץ האטס געהאט פינף יאר צוריק, ווייל חלילה וחס עטץ טוט עפעס וואס מען דארף נישט טון, האסט דאך אזויפיל מענטשן וואס וואס פאלאוען ענק וואס קען זיך אפלערנען, און ווייסע ווערסע טוט עטץ א טובה אדער מען טוט א א זאך פאר איינעם איז די זעלבע זאך איז ער איז געווארן א מצב ווי זייער אסאך מענטשן קוקן אים אן צו לאכן צו רעספעקטן צו אפשר חס ושלום חוזק איך האף אז נישט צו אים יא איז אויף דעם פיל איך הי נעווער גאט די ריעל קרעדיט און איך האב געפילט אז ער קומט צו מיר אויף שבת מיט אים אמת'דיג מכבד זיין און רעספעקטן און די געגנט ארום האט אים ליב איז איך פיל אז איך ווייס נישט זיין אפשר די ערשטע מאל צו פון די ערשטע מאל וואס ער וועט פילן ווי ס'איז דא באמת א גרופע פון מענטשן וואס רעספעקטן אים פאר ווער ער איז. די האלטס נישט אז ער דארף רעדן אויף אן אופן וואס ס'גייט נישט וויי טון א מענטש? יא באט איך קען אים נישט טוישן, איך בין נישט דא אים צו טוישן, איך בין נישט, באט איך בין אויך נישט דא צו פסל'ן אזא מין סארט זאך, איך קען דיר זאגן איך האב מיינע אייגענע פאולטס, איך מיין צו זאגן אז די. איך זיך נישט צו רעדן פון אים, איך האלט אויך אז ער איז א ערנסטער מענטש.

מען זאגט אז דו גייסט קויפן די קאר און אין די קאר קומט א בוק, א מעניועל וויאזוי זיך צו פירן, וויאזוי צו ניצן די קאר, סאו דו גייסט זאגן איך גיי נישט אריין קוקן די מעניועל איך גיי אלעס אליינס אויספיגערן, דעטס גרעיט, זעקס און דרײַסיק חדשים ווי אז דו גייסט צוריק געבן די קאר, קען זיין די דיעלער וועט דיר זאגן האלב פון די זאכן, די קאמפאונענטס האסטו נישט גענוצט, וואלסט דיך נישט אויסגעלערנט, די אייבערשטן צו געבן א וועג וויאזוי צו לעבן, נוץ דעם מעניועל, סאו ער סטיקט צו דעם מעניועל שטארק.

וואס הייסט? ווי א גאווי א בעיבי א גאנצע וועג א גאנצע וועג. אהמ, לאמיר דיר פרעגן אזוי, איך מיין ס'איז ס'איז מער א שמועס סטייל, איך האב געהאט געטראכט אז גאט האט געגעבן די שמועס, יא, ליווינג לחיים, יא יא, ביטווין מי ענד יו, דו ביסט געווען די די נביא דארטן, געדענקסט? יא, ביטווין מי ענד יו, דו האסט עס אויפגעבויט. די ליווינג אין חדר האסט באקומען קעמישע. אדרבה בסייעתא דשמיא, ביז דעמאלטס האט עס נישט געהאט קיין סאך וויוס, עס האט נישט געהאט קיין סאך וויוס, ער זאל דאנקן גאט אז ער האט יעצט אזוי סאך וויוס, אבער ווען דו ביסט ארויפגעקומען, עס האט אויפגעריסן, עס האט ממש אויפגעריסן די ליווינג אין חדר. דו ביסט געווען די נביא. וואס מיינסטו צו זאגן?

די ספאטיפיי און די פלעצער ווי מען קען הערן, נישט זעהן, און ער האט עס ארויפגעלייגט דארטן, און ער האט מיר געשיקט די קעפל, און די קעפל איז געווען, How I lost פֿארטי פֿייוו מיליאן דאללערס, און איך האב אים געזאגט צדיק, קיינער איז נישט אינטערעסירט צו וויסן אז א מעשה האט זיך געענדיגט ביי How I lost פֿארטי פֿייוו מיליאן דאללערס, איך האב אים געזאגט רירייט איט, און איך האב עס די מעסעדזש נאך אין מיין פאון, How I lost פֿארטי פֿייוו מיליאן דאללערס, I made it all back, and then some. מיענינג ס'איז דא די ירידה לצורך די עליה, דאס ווילן מענטשן הערן, סאו ס'קען זיין ס'האט א שייכות מיט דעם, אינטערסאנט מיט דעם איז. די אלגעריטם האט עס געשטופט? נאך וואס די נאמען אברומי ברייער, די נאמען עיבי ברייער קען אויך האט צו גענוג בוימס. קען זיין, איך ווייס נישט. נאכאמאל אוודאי האט עס געשטופט, באט ער לעבט דאך נישט אין דריעם לענד. יא, כ'בין נישט, כ'גיי מיך נישט איינרעדן אז דאס איז די גאנצע מעשה איז, אבער ער האט מיר יעצט גערופן, דרעזדן האט מיך גערופן נעכטן, וויאזוי הייסט ער פון קאמארנאט? יצחק שלמה דרעזדנער. כ'האב געגעבן א פסק.

זענען געווען ברומו של עולם און זיי האבן געמיינט זיי דאס און ס'איז זיי צעפאלן און פערטיג. און כ'האב געטראכט דערוועגן, ווער איז דאס? כ'מיין אז א מענטש וואס גייט אדורך א דאון, טאקע מ'דארף זיך קענען נעמען די כח און די קארידזש און מ'דארף האבן, זיי זענען געווענטליך די מענטשן וואס האבן געהאט א אפ. סאו ס'איז שווער צו טרעפן די מענטש וואס איז נאר געבליבן דאון.

מורא'דיג. מורא'דיג. איך האב קיינמאל נישט געוואוסט ווער ער איז. ער זאגט פריש פריש. און מורא'דיג האט זיך געהייבט אויף זיין אויגן. געווען ביזי, איך ווייס נישט וואס ער האט געטון. און איך האב. איר זענט עפעס פון ר' דניאל פריש? זאגט ער, ס'איז מיין טאטע. ער האט דערציילט זייער צוויי זייער אינטערעסאנטע מעשה'ס זייער זייער שנעל. איינס דערציילן איז, זיין טאטע האט ארויסגעגעבן די אלע בענדער, עטליכע צוואנציג בענדער, יא. און איך האב צו אים געפרעגט דעמאלס,

זאגט ער יארן שפעטער טון איך גיין נאך געלט האט דער זון געזאגט בין איך אריינגעגאנגען צו דעם איד ס'איז א איד א מלמד מיין איך האט ער געזאגט א מענטש נישט קיין בעל פרנסה איך האב אים געפרעגט וויאזוי ווי איז געקומען צו די פֿינף טויזנט דאלער פארוואס זאגט ער איך האב עס געליינט עס האט זיך מיר אנגעצינדן דעם נשמה איך האב געפילט אז דאס איז מיינס און איך האב אים געגעבן די פֿינף טויזנט דאלער מורא'דיג אינטערסאנט די צווייטע מעשה וואס צייט מורא'דיג שיין איז געווען פֿינף טויזנט דאלער דעמאלטס איז גאר דעמאלטס איז געווען גאר פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער איך האלט אסאך גייען רעדן פון א מלמד פֿינף טויזנט דאלער. צייט נאך האבן מודי מעש פארציילט אז זיין טאטע איז אוועק האט ער געזאגט אזוי אז די זוהר הקדוש שטייט דאך אז רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט אז צדיקים וואס מיינט א פול לייף זיבעציג יאר אז אין די דוד המלך האט אים געגעבן לעבן זיבעציג יאר האט ער פארציילט זיין טאטע איז געזעצן אין בית מדרש און געלערנט מיט זיין ברודער און אינמיטן לערנען איז ער צוזאמגעפאלן מ'האט גערופן הצלה און ער איז געווען אין קארדיעק ארעסט ער איז געווען אוט בקיצור מ'האט געמאכט ס'איז געווען א וויטנעס ארעסט פאר די די אי עם טי וואס קענען איז געווען א וויטנעס ארעסט מ'האט גלייך אנגעפאנגען צו מאכן סי פי אר מ'האט אים צוריקגעברענגט זיך אויפגעזעצט און געבעטן א גלאז וואסער. און ער האט געמאכט א שהכל געטרינקן דעם גלאז וואסער אזוי ווי מען ווייסט אז די צדיקים מאכט א גלאז וואסער פאר נפשות מאכט מען שונות, מען האט אים אריין גענומען אין די אמבולאנס און מען געפארן צו איך ווייס נישט שערי צדק איך האב נישט קיין אהנונג צו איינע פון די שפיטעלער, און מען איז פאר מען איז אנגעקומען צום שפיטאל טאר נאכאמאל גיין קארדיעק ארעסט און ער איז אוועק, האט מען אים געפרעגט ווי אלט זיין טאטע איז געווען, זיין טאטע איז געווען זיבעציג יאר און אכט טעג, ס'איז געווען זיבעציג יאר פון זיין ברית, די זוהר הקדוש זאגט אז א מענטש וואס איז זוכה צו קענען לעבן א פול לייף איז נישט זיבעציג יאר,

ווייל איך זעה נישט, באט מיט מענדי, מענטשן מייען אמאל ער ענטפערט נישט אדער ער מאכט זיך וויסענדיג, קאן איין הערה, ווען די קוקסט אויף דיין טעלעפאן איז דא הינדערטע אנרעד מעסעדזשעס און מענטשן וואס זיכן הונדערטע? דיך, הונדערטע ס'איז שוין טויזענטע מסתמא, קאן איין הערה, סאו ווען ער קומט נישט צו צו א מענטש און צו יא, ענטפערן. און איך רעג זיך יעדע מאל פארוואס אנדערע מענטשן שיסן הערעטאטן זיי און זיי ענטפערן נישט, פארשטייסט?